haleluya haleluya hi ya swin'we endzeni ka rito ra xikwembu namuntlha leri ya ku ya ri kuma eka luke 8 from verse 43 to 48 laha ya ku ya dyondza ya n'wansati loyi a ri na vuvabyi bya ngati for 12 full years ri rito ra xikwembu n'wansati loyi u humesile mali a famba laha ku pfuniwa kambe ku nga vi na loyi a kotaka ku n'wi pfuna se manjhe ku fikela laha loko hosi yesu a ri karhi a hundza exikarhi ka ntshungu n'wansati loyi a hetelela a khumba nguvu ya yesu yesu a fila matimba lamakulu a vutisa ku xana i mani la nga ni khumba kutani vadyondzisi va vayeni va ku mara hi ku ndhawu leyi tele wo hosi ya mina swi vula swa ku khumbiwe hi vanhu lava hi karhi hundzaka exikarhi ka vona hosi yesu a ku no ku na loyi a nga ni khumba ni nga swi twa from andzeni ka mehe rito ra xikwembu n'wansati loyi a khinsama a vula swa ku hi yena a nga khumba hosi yesu ivi hosi yesu a ku n'wansati ripfumelo ra wena ri ku hanyisile leswi na va ku ya vula yini na ku na vanhu namuntlha ku nga khale va ri na swiyimo ku nga khale va ri karhi va kayakaya va famba tikereke na tindhawu leti hinkwato va lava ku pfuneka va humesa timali na mintlha va lava ku pfuneka mara u swi vona swa ku xiyimo lexi ku kayakayisaka a xi le ku cinceni u karhi wa swi vona kwalaho nga kona ku ri i khale ni karhi ni lava ku pfuniwa i khale ni karhi ni zama wa swi vona ku there's nothing happening why namuntlha u nga teki xiboho xa ku lava ku ya tirhisa ripfumelo eka hosi yesu famba u ya khumba mbilu ya hosi yesu hi ku pfumela famba u ya khumba mbilu ya hosi yesu n'wana mhani u ti byela ku ri i've tried it all just like this other singer loyi a singa a yimbelelaka nghoma ya ku i can't make it without you i can't make it on my own a ku kwala ndzi ka risimu ra yena a ku i've tried it all and i've tried it i've tried all my best but i found ku ri a ni swi koti ku va ni tipfuna hi men'wini ni swi kumbi leswaku a ku na nchumu lexi ni pfunaka handleni ka wena swi lava ku ya teka xiboho tshama hansi u langutisa swi vona leswaku i khale u ri ndzi ka xiyimo xexo n'wana mani i khale u karhi u swi kayakaya i khale u famba na tikereke u tsemakanya mananga na mananga i khale u humesa mali u ri karhi u lava ku pfuniwa mara ku pfuniwa a wu si ku kuma na namuntlha swi lava u ya teka xiboho xa ku enough is enough hi challenge leyi ni nga ka yona enough is enough ku veka ku pfumela ka mina eka vanhu sometimes xikwembu xi ku tshika u kayakaya kwala ndzeni ka challenge yeleyo so that you can put your trust in him so that u ta khumba mbilu ya swona hi ku pfumela u hetiseka swin'wanyana a ko va mhaka ya ku ri u na valala kumbe i va loyi kumbe eku endleka yini ko va mhaka ya ku va xikwembu swi lava wehe u ya tiyisa ripfumelo ra wena eka xona swi lava wehe u ya yima eka xo ya khumba mbilu ya xona just like this woman who knows maybe for the whole 12 years leyi a karhi a ri na challenge leyi a ri na yona a swi lo yimela a ze a khumba nguvu ya yesu a nga ri na nchumu na xin'we lexi a xi ta n'wi pfuna as the bible said ku ri u ringetile hinkwaswo a humesa timali mara a ku va ngi na loyi a nga n'wi pfuna to show that indeed a swi lava ripfumelo ra yekwa ri n'wi hanyisa va ku tala va n'wi mi nyikiwile swinene endzeni ka ripfumelo mara hi mhaka ya ku va i khale mi ri ndzeni ka swiyimo a wa ha swi koti ku pfumela eka matimba lama xikwembu xi nga ma investa endzeni ka wena a wa ha swi koti ku pfumela eka the power of the holy spirit leyi xikwembu xi tirhisaka ehenhleni ka wena you are putting your faith eka ku rilaha ka vanhu eka ku rilaha ka swilo ku ve whatever it takes endzeni ka vutomi bya ku va u hlula it's only your faith so namuntlha na va ku ya mitsundzuxi vana wa mhani ku ri famba a tirhisa ripfumelo ra wena be like this woman a nga toucha nguvu ya yesu she didn't even wait for jesus to say anything ka yena u lo yimela ntsena ku va a heta a toucha nguvu ya yesu a twa ku hlamuleka ka ku oh, okay indeed i am healed indeed iam delivered she had faith ku ri e, e, loko no khumba ntsena nguvu ya yesu swilo swi ta lungha so na wena namuntlha famba u ya rhileka ka xikwembu u ya veka ku pfumela ka wena ku hetiseka ka xikwembu u tibyela ku ri loko no tshembela ka xikwembu ni ya khumba mbilu ya xikwembu hikuva ni xi rilela ni ya khumba mbilu ya xikwembu hikuva ni rhileka ka xona ni tshama ni byela deeply eka xona swi nga endleki xikwembu xi nga ku tsetseleli swi nga endleki xikwembu xi nga ku tweli vusiwana it doesn't matter how long you've been in that situation it takes you only to stand up and say i've tried it all and failed this time ni fanekele ni ya zama ku pfumela na ku tshemba ka mina ka xikwembu this time i need to put all my effort ka xikwembu u ta vona xikwembu xi ta ku twela kusona xi ta ku hlamula xiyimo lexi u nga le ka xin'wana mani loko u ri ku u kayaka i le malembe ya ku tala u vona nga pfuneki ringeta ku cinca magiya u nga ha yimayimi u famba u karhi u humesa timali u kayakaya ni tindhawu leti cinca magiya se u tirhisa the anointing leyi xikwembu xi nga ku nyika yona u tirhisa matimba lama u nga na wona remember you are given the power to declare things and they happen. You are given the power. It means that you carry the power on your own. You carry the power and the strength and then kawe. Kuba uya break the altar leti ku tsandzekisa ku xanisaka. Una matimba andzeni ka wena. Ya kuba uya yima u hlula miringo leyi u hlanganaka na yona. because the most high god has invested power in you xi lo yimela ntsena wena u sungula ku exercise your faith xi yimela ntsena wena u sungula ku tiyimela hi milenge ya wena u tiya u va courageous and start to do the right thing eka xikwembu because na vanhu lava u tshembaka ka vona va lo nyikiwa matimba hi xikwembu na wena matimba u na wona ya ku ya yima u vulavula ku xikwembu enough is enough this is, this is the high time ya ku va u cinca swilo it is high time you change each and every situation and obstacle that i am faced with ni swi twile i've tried it all ni yile kwini ni ya kwini ni endla yi ni humesa mali but it didn't work for me god i need you u ta vona xikwembu xi ta ku hlamula famba u ya exercise u ya ya tirhisa matimba u ya ya declara u ya ya khongela u ya ya titsona u ya tshama ritweni ra xikwembu u vona ku ri xikwembu xi nga ka xi nga ku endleli xa n'wanchumu wena u vona ku ri ripfumelo ra wena nga ka ri nga ku hanyisi na go and do it n'wana mhani u ta swi vona ku xikwembu xa hi twa loko hi khongela swo lava ntsena hi ti hi ti hi tekela hi tlhela hi hetiseka in jesus mighty name amen